Yn gynharach, roedd Cara Tom dal yn gei Paris ac Iwan O'Connor newydd ianc o'r Isle of Wight. A gyda mymryd dros bedair awr ar ôl i gyrraedd Caerdydd a cwblhau y sialens yn llwyddiannus, mae Cara wedi anobeithio.
Car yn edrych yn proper down in the dumps ar hyn o bryd. Dim yn edrych yn confident o gwbl. Dwi reit... Dwi reit ffyddiog de. Dwi'n meddwl ydyn ni hitchhikio yn ffordd. Ella fy ni cymryd, yn bo, 8 awr ond end of the day dwi'n gweld ni'n bod yn ôl erbyn 2 so as long as dwi'n ôl yn cael dydd cyn 10 o gloch yn yma mae'n achievement. Achievements ddi-bwrpas achos bydd tîm Caran aflwyddiannus os nad ydyn nhw'n nôl yn Caerdydd erbyn dau.
Iawn, da ni'n gorau mynd o'n, rhaid i mynd o'n. Mae tîm Iwan yn Southampton yn barod. Yr unig bonus o wneud yn crap.
Sut ti'n rhaid codi calon chdi? Ti ddim.
Ti ddim ffordd. Ti'n llwglyd. Mae'n rhaid bod upas yn lle yn hapus.

I gael trên o o Lundain, like literally rush. Reit nawr, mae hwnna'n actually doable. Dwrnod yr un ti, trên yn mynd mewn ta chwech munud. Dwi'n amser i fynd i Smith, sy'n gael drink o rhywun. Be ti'n gwybod, Smith for a drink, ie? Yeah? Chwe munud i glecio peint cyn y tren, ond mae car ar rhedeg nôl i ganol y ddinas i fodio lift. Mae ganddi tua pedair awr. Canslau'r peint Iwan, mae'r trên di cyrraedd. No record yet, ond mor hapus fan y dre nhw, gan y gysgu nhw.
Ni'n meddwl bod hwnna'n syniad da, achos mae loads o fel pobl o Gymru yn mynd i dod fan hyn fel tourist a moyn dod i weld chydig o lefoedd yn Paris anyway. A mae fe fel main road i fynd i lefoedd arall hefyd, so yeah. Mae, mae ddim yn stupid i fod fan hyn. Ddim yn stupid! Hon ydi law brysur a Paris. Pwy sy am stopio?
Come on, my friend. Cali? Cali? No?
Mae tîm Iwan ar y ffordd i Fryste ond dydy car a heb symud. Mae Iwan yn byw yng Ngharmel, Gwynedd, sydd bellach o Gaerdydd na'r Ynys Wyth.
Fel dach chi'n gweld dan ni ar y trên rwan yn mynd o Southampton mae o yn mynd i Caerdydd ond gynnon ni mond ticedi i Bristol ond just keep her shush a gweithio fe'n iawn ie? Here we go, coach, surely. Gorau bod pobl Cymraeg ar hwn.
Bws llawn cefnogwyr rygbi Cymru? Siawns bod 'na lifft yr holl ffordd i Gaerdydd yn fama? A David.
Na.
Da ni wedi cyrraedd y Gardydd, gatho ni y trip am ddim sy'n da ideal. Mae'r tîm arall um, neilla'n agos i Gardydd, maen nhw dal yn ffrainc. So, dwi'n meddwl bod ni wedi curo. There's one.
Realistically, ni ddim... ni'n mynd i... mynd i Gyrdydd erbyn... Falle Llundain a nid Gyrdydd, so basically ni wedi colli, so... Be ti moyn ei?
Fe na o'n i talu mynd eto. Yeah. Mae tîm Caran penderfynu rhoi gorau iddi. Sy'n gadael un tîm bach ar ôl.

Fatha o' 'na un tîm wedi do- athon ni Paris nath t'o' tîm arall i Cannes a dwi bach yn gutted ŵan ond ie at least 'dan ni 'di curo Cara. Ath yr enillwyr i lenni yr holl ffor i Rufain, ond mae tîm Iwan wedi torri record jailbreak Prifysgol Gaerdydd am deithio'r pellter lleia erioed. O leia bod nhw nôl! Dyw Tom ddim wedi dipo o gwbl o ran enthusiasm. Mae fe wedi aros ar fel Richter scale 100 trwy'r peth i gyd. A dyna beth dwi'n kind of yn um, grateful am. Tom, maen nhw wedi cael mynd i watch the game, ddoe, Ffrainc. Mae the least, you know, the least we beat the other team. Yeah, te technically beat them, but... He ended up in Paris, we ended up in the Isle of Wight. Cael bod yn teammates anhygoel chwarae teg, dan ni 'di helpu'n gilydd lot i ffeindio ffordd i Paris. Mae hi 'di bod yr un sy'n edrych yn innocent whereas dwi'n mynd yna a maen nhw jyst yn gweld basically tramp. To be fair, we got there, we did get to Isle of Wight and back for free in terms of just our kind of accomplishment. Dan ni 'di managio dod yma, dan ni 'di cael Lot of bonuses fatha Watch of the Rugby, cyfarfod pobl absolutely mental um, a cael gweld i gyd o'r attractions ma. Bysa fi ddim wedi gallu gofyn am teammate gwell. Mae fe'n motivated, mae fe'n yn give up shit. Mae Tom di bod yn absolute gem.